Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéi ech dës Ried leschte Méinde schonn ugefaangen hat mat preparéieren, war d'Welt awer nach e bëssen eng aner an ech hat mer och liicht aner Punkten opgeschriwwen, wéi déi, iwwert déi mer haut de Mëtteg schonn geschwat hunn, an och déi, déi d'Zukunft vun Europa u sech betreffen. Mee ier ech awer op d'Aussen a Verdeedegungspolitik nach eng Kéier aginn, e puer Wierder als éischt mol iwwert d'Form vun der Konferenz. D'Kolleeginnen a Kolleegen hunn et jo scho gesot, Am Mee 2021 war de grousse Startschoss a mir haten en Zil, d'EU de Mënsche méi no ze bréngen, d'Leit méi no un d'EU erun ze bréngen. An an deem Kader gouf eng digital Plattform lancéiert an all de Memberlänner hu méi kleng a méi grouss Evenementer iergendwéi stattfonnt, an dat eeben och zu Lëtzebuerg. An natierlech huet d'Pandemie dëse Projet dann och e bëssen ausgebremst. Am Wanter 2021 ware keng Evenementer sur place méiglech, dat Digitaalt ass erëm an de Vierdergrond geréckelt. An trotzdeem, dat muss ee soen, trotz och dem Drock, iwwert dee mer scho geschwat hunn, deen op eis gelaascht huet, hu mer et fäerdegbruet als Chamber, als Sous-Kommissioun, fir eisen Agenda awer nach duerchzekréien. Ech mengen, dat verdéngt e grouse Merci, virun allem un déi bedeelegt Beamtinnen a Beamten, déi do Heroesches deelweis geleescht hu fir deen Ordre du jour, dee mer eis selwer gesat haten, an eng ëmmer méi kuerz Zäit ze drécken. An och datt mer haut hei driwwer schwätzen, ass jo u sech net d'Volontéit vun der Ënnerkommissioun gewiescht, dat war d'Volontéit vun der Présidence, déi gesot huet, Mir brauchen dat elo. Mir haten u sech geduet, mir hätten nach bis an de Mee oder bis kuerz viru Mee. A mir hunn also an deem leschte Joer probéiert, d'Leit hei am Land an an der noer Grenzregioun op dës Konferenz opmierksam ze maachen an eis hir Meenungen zur Zukunft vun Europa unzéieren. Bei dësen Diskussioune kommen, an dat huet jiddweree vun eis ugeschwat, vill Suergen a Wënsch op, déi, mengen ech, all Partei huet esou säint fonnt an domadder och d'Piraten, Theeme fonnt, déi eis um Häerz leien. D'Leit hunn eis vu Suergen iwwer d'Folge vun der steigender sozialer Ongerechtegkeet, vun der Klimakris, awer och vun nationalen Allenggäng geschwat. Eng vun de Fuerderunge vun de Leit war et, an aussepolitesche Froen op europäeschem Niveau net weiderhin d'Unanimitéitsregel gëllen ze loossen. Als Politiker seet een do direkt, Huu, do muss een oppassen, Unanimitéit, dat schützt jo awer eis national Interessien. A wann een dann awer dobaussen um Terrain schwätzt, dann héiert ee ganz séier, datt d'Leit, d'Mënschen net onbedéngt verstinn, a vläicht si se eis do einfach e Schratt viraus an hu verstanen, datt ëmmer nëmmen Unanimitéit net fonctionnéiert, well eben domadder och Kompromësser heiansdo vu vireran ausgeschloss sinn. Mir sinn nun emol zu 27, a wann een zu 27 weiderkomme wëll, da muss een och kënnen Décisiounen huelen, och wann dann enker deen een oder aneren domadder net ganz zefridden ass. An dëst soen ech wëssend, datt an deene leschten Deeg, da maachen ech erëm d'Bréck zum Ufank, eng enorm Eenheet a Solidaritéit an der EU war. Ech menge mir hate laang keng Kris, wou d'EU esou séier, esou konsequent a virun allem och mat enger Stëmm reagéiert huet. D'Fro ass, wéi laang hält et un? Do sinn ech ganz éierlech, ech weess et net. A mir däerfen och net vergiessen, datt d'Welt nach virun enger anerer, virun enger Woch anescht ausgesinn huet wéi haut. Virun enger Woch huet nämlech den Europäesche Geriichtshaff nach misste verschiddene Memberslänner an Erënnerung ruffen, datt et e Rechtsstaatlechkeetsmechanismus gëtt. An deem Sënn hunn sech awer och verschidde Biergerinnen a Bierger, mat deene mer geschwat hunn, fir eng europäesch Arméi ausgeschwat. Och dat en Thema, wat mer an de leschte Wahle schonn am Programm stoen haten. Elo wou awer ënnert anerem Däitschland ugekënnegt huet, hir Dépensen immens an d'Lut ze setzen, muss ee sech awer d'Fro stellen, ob et nëmmen Dépensen an Militär sinn, déi zur Defense zielen. Mir hunn et grad och elo erëm gesinn, datt u sech zur Onofhängegkeet, zur strategescher Autonomie vun Europa gehéiert, och onofhängeg vun Energiequellen aus dem Ausland ze sinn. Ech war e bëssen erschreckt, wéi ech virdrun d'Madamm Beissel héieren hunn, déi elo hei e Loblied op den LNG gesongen huet, wat eis u sech aus deem enge Camp an deen anere Camp drängt. Well datt mer Gas mat Schëffer iwwer d'hallef Welt kutschéieren, deelweis Gas de schiste, also muss een dann awer d'Kand och beim Numm nennen a soen, LNG gëtt haut net gewonnen, andeem mer bei de Kéi en Triichter un den Hënner halen. Dat ass net gréng an dat muss een och esou soen. Wa mer eng gréng Transitioun wëllen, da muss Europa a gréng erneierbar Energien investéieren. A wa mer dat wëlle maachen, da mussen déi Suen och zu eise Defense-Ausgaben u sech ziele kënnen. Här President, erlaabt, datt ech dem Här Clement eng Fro stellen. Ech mengen, hien huet net richteg gelauschtert. Ech hunn d'Madamm von der Leyen zitéiert, déi voll amgaang ass, den LNG ze promovéieren, net ech.
Mir kënnen dat gären am. Dat war keng Fro, well et muss een och esou soen, et war eng Richtigstellung. Ech mengen, wa mer de Verbatim herno liesen iwwert dësen Debat, da gesäit een, datt Der e Loblied op genau dat gesongen hutt. Dir hutt gesot, mir mussen nach méi bauen, well dat ass aus. Okay, ech menge mir lauschtere grad hei iergendwou e Fussballsmatch heibannen, oder, Här President? Jo.
Wann Dir gelift, huelt Ären Apparat a gitt virun d'Dier. Voilà, dat schéngt awer elo geklappt ze hunn. De Match ass ofgepaff. Ok, Här Clement, Dir kënnt weiderfueren. Also ech mengen, et ass wierklech un der Zäit. Pardon, léif Kolleeginnen a Kolleegen. Ech mengen, datt wierklech un der Zäit ass, fir all Ausgaben an d'strategesch Autonomie vum Kontinent och kënnen als dat ze betruechten, an do gehéiert eben och d'Energieonofhängegkeet dozou, dat heescht, wa mer d'Depensen an d'Energieinfrastruktur, déi eis vun Drëtten onofhängeg maachen, maachen, da solle mer déi och kënnen consideréieren. E weidere Punkt, dee sech ganz vill Leit gewënscht hunn, ass, datt eis Grenzen ni méi mussen zougemaach ginn. Och do, d'Covidkris, mengen ech, huet jiddwerengem an Erënnerung geruff, wéi séier dat geschéie kann. An net nëmmen hat Däitschland d'Grenzen zougemaach, nee eis Douane huet och nach missen an illegaler Aart a Weis d'Grenze kontrolléieren. Och dat, mengen ech, war e Problem an och do brauche mer an Zukunft méi robust europäesch Mechanismen. Esou eppes däerf net méi virkommen an dat hu mer op all Owend, dee mer hate mat de Leit, awer gesot kritt, datt u sech d'libre circulation, Schengen, net nëmmen en Duerf un der Musel ass, wou et schéin ass, mee tatsächlech en Term ass fir e Raum, an deem sech Leit kënne begéinen, beweegen, an dat ouni mussen u Grenzen Halt ze maachen. Dëst muss also och eng Prioritéit fir Lëtzebuerg si beim Thema Grenzen, war d'Meenung nämlech ganz kloer. Vun den europäesche Sécherheetsfroen dann awer rëm zeréck bei d'Ëmweltpolitik. Och dat en Thema, wat ëmmer erëm ugeschwat gouf. A mir Pirate stinn och do hannert der Regierung, esou wéi se ugekënnegt huet, géint d'EU-Kommissioun, der EU-Kommissioun hir Taxonomie virzegoen. Ech mengen, och dat ass wichteg, well, an ech sot et virdru, weder Gas an och Atom si keng nohalteg gréng Energieressourcen. Dat muss een och esou soen. Ech erënnere mech e bëssen un déi Pub, déi fréier an der däitscher Télé komm ass, Stroum wär giel. Dat, ech weess net, ob sech nach een un déi Pub erënnert. Dat war ëmmer esou, de Stroum ass giel. Dat war, fir datt ee bei iergend esou e Bëllegubidder, dee warscheinlech mëttlerweil verschwonnen ass, sollt wiesselen. Mee mir brauche Stroum, deen net giel ass. Mir brauche Stroum, deen ass. Gréng, Mir brauche Stroum, deen, wou mer onofhängeg si vun Drëtten, wou mer net mussen iergendwou Uran kafen, wou mer net mussen iergendwou Thorium kafen oder wou mer net iergendwou musse Gas oder Pëtrol kafen. Mir hunn vill ze vill Zäit verluer, well mer eis net éischter vum russesche Gas an OPEC-Pëtrol getrennt hunn. Mir sollten also net weider Zäit verléieren a mir sollten eis net an nei Ofhängegkeete beginn. Mir maachen et eis als Staaten also just selwer ëmmer méi schwéier fir eis Ziler 2030 an 2050 ze erreechen. An da sinn d'Leit och der Meenung, datt mer méi kloer musse soen, datt mer an enger Klimakris sinn. Och dat ass kloer erauskomm an et ass e Fakt. Eis Resolutioun vun 2019, déi kloer vun enger Klimakris geschwat huet an déi gefuerdert huet, eng Kommissioun dofir op d'Been ze setzen, gouf leider rejetéiert. Mee mir sinn awer frou, datt mer do awer och ëmmer méi an déi richteg Richtung eis beweegen. Här President, och a puncto Mobilitéit hunn d'Leit dobaussen eng kloer Sprooch geschwat. Si wënsche sech e méi een effektiivt europäescht Schinnennetz, wat d'Reesen iwwert d'Landesgrenzen eraus soll vereinfachen. Wann ech héieren datt Bréissel anscheinend 10 mol méi no wéi Paräis läit, deen huet nach ni den Zuch fir op Bréissel geholl, well, léif Kolleeginnen a Kolleegen, vu Lëtzebuerg op Paräis, dat sinn zwou Stonnen a fënnef Minutten, fir op Bréissel vu Lëtzebuerg aus dauert et haut méi laang mam Zuch wéi wéi déi Schinn deemools ageweit gouf, an dat war am Zäitalter vun de Postkutschen. Et kann also net sinn, datt den Zuch mat der Zäit méi lues gouf, an dat obwuel dräi Regierungen, déi franséisch, déi belsch an déi lëtzebuergesch, ëmmer erëm soen, mir missten deen Zuch endlech zwëschen den europäeschen Haaptstied Stroossbuerg, Bréissel a Lëtzebuerg méi séier kréien. Et geschitt einfach näischt bis ab 2023, also d'nächst Joer vläit. Soll d'Zuchrees bis op Bréissel u sech nëmmen nach zwou Stonnen daueren, dat war 2016 versprach ginn, dat gesi mer dann d'nächst Joer, ob d'Versprieche vu 16 dann nach iergendwéi zielt. Mee ech ka mech erënneren, datt scho viru 16 dovu geschwat gouf, datt Bréissel soll méi no kommen. Bon, iergendwéi, d'Geographie kënne mer net änneren, mee mir kënnen awer eis Zich méi séier maachen, mir kënne méi séier Schinnereseaue bauen. An och säit Januar 2020 ass zum Beispill Bréissel Deel vum europäeschen Nuetszuchreseau. Lëtzebuerg ass do e bëssen ofgehaange ginn. Mir si Lëtzebuerger, mir sinn hei zu Lëtzebuerg am Kär vun Europa, am Kär vu Westeuropa, muss een u sech soen, a mir sinn nach ëmmer net anstänneg u verschidde Réseauen ugebonnen. D'Verbindungen Richtung Däitschland muss ech guer net schwätzen, dat ass eng eenzeg Katastroph. Och do misste kloer Investitiounen kommen. D'Leit wéilte jo op den Zuch zeréckgräifen, si wéilte manner hiren Auto oder de Fliger huelen op Strecke, wou et Sënn mécht. respektiv op Strecken, wou dann en Zuch fiert, mee dofir muss eeben och en Zuch op deene Strecke fueren, an do si mer awer ganz, ganz wäit ewech. A wa mer heibannen d'Kuerzstreckeflich wëllen verbidden, mir haten et hei an enger Resolutio-, an enger Motioun eng Kéier gefuerdert, deen eenzegen, dee mer haut kënne verbidden, well et eng Alternativ gëtt, dat ass Lëtzebuerg-Paräis, alles anescht mécht kee Sënn, well weder op Frankfurt nach op Bréissel nach op Zürich nach op Amsterdam kënnt ee An enger raisonnabeler Zäit mam Zuch, ech mengen, dat muss ee sech einfach bewosst sinn. Och do verlaangen d'Leit vun der europäescher Politik, vun der nationaler Politik, datt se e Jalon setzt an datt se sech engagéiert. Wa mer kucken, wie wëllt haaptsächlech mam Zuch fueren, sinn et natierlech och vill Jonker. Jonker, déi natierlech och deelweis wëlle Geld spueren, mee awer och déi eng Conscience écologique hunn. Mee Jonker hunn awer och immens Schwieregkeeten an Europa, an zwar fir sech um Aarbechtsmaart z'etabléieren. Mir schwätze vun EU-Länner, déi hunn e Jugendchômage-Taux vu 50 Prozent oder méi. Dat ass desastréis. Och do hu mer eng ganz Generatioun, déi mer hänke loossen. An och do brauch et méi. An do géif ech och wierklech iergendwann eng Kéier gäre vum lëtzebuergesche Kommissär da gesi wou seng Pläng aboutéieren, well bis elo ass do vill gesot ginn, mee wéineg Konkretes um Terrain ukomm. D'Jugendgarantie war eemol als grousst Versprieche versprach ginn. Dat gräift an deenen, a verschiddene Länner, an anere Länner gräift et manner. Ech si frou, datt mer zu Lëtzebuerg do en Deel opgefaange kréien, mee et ass sécherlech net déi eenzeg Léisung. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Zukunft vun Europa soll eng lieweg Zukunft sinn, interkulturell, friddlech an iwwert den digitalen an den analoge Wee matenee verbonnen. Fir dës lieweg Zukunft ze sécheren, muss d'EU an Zukunft méi oft op d'Leit dobaussen duergoen, muss sech méi oft eens ginn, wéi sech an deene leschten Deeg gewisen huet. Se ka sech eens ginn. Dës Konferenz war e gudde Start, mee wann all d'Remarken an d'Proposen, déi d'Leit an deenen 12 Méint maachen, am Sand verlafen, dann ass am Endeffekt genau dat erreecht ginn, wat mer net wëllen, d'Leit gi frustréiert. Et muss ee konstanten Effort vun den nationalen an europäeschen Institutiounen sinn, fir d'Europäesch Unioun méi un d'Leit erunzebréngen, an da mussen och d'Proposen ëmgesat ginn. Et muss ee konstant op d'Mënschen an de Memberstaaten duergoen, net nëmmen all fënnef Joer enker, net ëmmer nëmmen da, wann eng Présidence grad d'Loscht huet, eng Année européenne de citoyenneté auszeruffen, mee en permanence, virun allem déi Länner, déi schonn e Steck méi wäit ewech vun den dräi europäeschen Haaptstied leien, musse méi agebonne ginn. Et muss een och bei de Projete wéi bei dëser Konferenz iwwer d'Zukunft vun Europa op d'Leit duergoen, déi EU-skeptesch sinn, well och Biergerinnen a Bierger, déi skeptesch zum Projet vum gemeinsamen Europa sinn, sinn Deel vun dësem gemeinsamen Europa. Dat heescht, mir mussen och op déi lauschteren a mir musse se mat an d'Boot huelen. Et gëtt Zäit, datt d'EU sech hei méi staark abréngt an den Narrativ net deenen iwwerléisst, déi Bréissel ëmmer fir alles d'Schold wëlle ginn, sech gläichzäiteg awer d'Täsche voll stiechen. Mir hunn ze vill Staats a Regierungscheffen an der Geschicht vun der EU gehat, déi u sech an der EU haaptsächlech e Selbstbedienungsladen gesinn hunn, wou se sech konnte mat Fonds structurellen d'Täsche voll stiechen a gläichzäiteg doheem Anti-EU-Lobbying gemaach hunn. 't ass dach kokass, datt de Leader vum Brexit Mouvement a Groussbritannien sech net ze schued war bis zur leschter Sekonn am Europaparlament sëtzen ze bleiwen, fir och nach dee leschten Euro un europäesche Sue mat heem ze huelen, obwuel en géint dës EU an d'Feld gezunn ass. 't ass dach e bësse kokass, wann en tschechesche Premierminister iwwer. gewësse Strukturen sech do Milliarden Akommessen aus Strukturfongen hëlt. Och do muss d'EU de Leit dobausse weisen, datt se esou eppes eescht hëlt an datt se konsequent dogéint agéiert. Mir brauche Vertrauen an d'EU an dat muss d'EU virun allem sech erkämpfen. Et gëtt Zäit, datt d'EU weist, wéi staark een och als friddlech Natioune kann zesumme sinn, datt mer net mussen eng aggressiv Posture anhuelen, fir kënnen, eis Ziler ze erreechen, datt mer u sech kënne friddlech dëse Kontinent weider guidéieren. D'Politik muss d'Wuert méi oft un d'Biergerinnen an d'Bierger ginn, un déi Jonk, un déi manner Jonk. Fir e liewegt an innovatiivt Europa brauche mer nämlech d'Ënnerstëtzung an och d'Ideeën vu jidderengem, net vun uewen erof, mee all zesummen. Ech soen Iech Merci.